Hello, nua dɔfo, me ma wakɔ aba biem ba asɛm no dwumadie no so. Me dɔfo, meka asɛm no na wagye so sɛ yɛsua ne yie. Asɛm no, yɛsua ne yie, yɛsua ne yie ampa. Wɔ sɛ yɛsua nneɛma bebree fa yɛn abrabɔ ho. Na ɛnɛ da nso yɛwɔ yɛn nuanom, yɛn maame nom a Yɛn mamma du yɛn mpanin mfeɛ so a, mmayewa yi kɔ abɔnten ne akɔfa barima aba fie. Abaayewa yi deɛ, ɔnim sɛ wɔmpɛ sɛ wɔbɛyɛ basabasa nti, ɔkɔhunu abarimaa yi wɔ abɔnten a ɔkaa sɛ ɔpɛ no no, ɔde no aba fie. Ɔde no abrɛ abɛkyerɛ ne maame sɛ ɔmaame bɛhu aberanteɛ no na wabɛgye no atom ne sɛbɛyɛ a ɔbɛtumi ne no awareɛ. Maame, akora yi de abarimaa yi baa fie wiei a, ɛhɔ na maame wobɛdidie. Ɛhɔ na wobɛkyerɛ ɔbaa nyansa sɛ, o barima deɛ, wo ne no aba fie no, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛyɛ na ɔba a, wobɛyi sika kakra ato fie. Ayɛ saa na wanyɛ saa a, ɛnka ne hɔ. Afei na maame yi bɛkyerɛ ne ba yi, berɛ a no ba a, ka kyerɛ braa no sɛ, ɛnnɛ yɛ light asa, ɛti wɔmyɛ sika nkɔtɔ light. Ka kyerɛ bra no sɛ, Ɛnnɛ yɛnni sika wɔ fie o, nti wɔn wɔn mma sika mmrɛ yɛn na yɛmfa nnoa aduane nni. Maame, adeɛ a woyɛ nti kwan pa na wonam so yi. Ɔbaatan, ɛkwan a wode wo ba ba abaayewa yi fa soɔ yi, ɛdeɛn na wokyerɛ no? Na barima no bɛyɛ saa adeɛ no wie a, wahu sɛ kwan da mo ho yie. Ɔbɛtua sika no. Ɔbɛma no sika abɛtɔ kanea, ɔbɛma no sika akɔtɔ mobile de abɛsi hɔ ama moanoa adi. Ɔbɛma no sika akɔtotɔ biribiara bi Afei na ɔbɛyusu wo ba no. Ɔbɛyusu wo ba no pa ara ma woahu sɛ ɔresu no. Afei ɛbɛduru baabi no, abarimaa yi bɛhwɛ mo ara ne abɛyɛ yi atwe mpena ara, na barima saa nso deɛ mahu no wɔ ho ne sɛ, ɔnnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛware wo ba no seesei o because ɔhu sɛ moyɛ loose na mogu fie hɔ. Ɔnnyɛ n'adwene. Na ɔne mo bɛkɔ ara, afei maame yi, woahu sɛ aberanteɛ no sika no akɔ fam, ɛnnɛ magazine ayɛ den, ɛnnɛ adwuma mu ayɛ den, ebia aberanteɛ adwuma a wɔyɛ mpo, Biribi asi ama bɛyɛ bosome mmienu, bosome mmiɛnsa, bosome nnan, yɛntuaa ne ka. Ahokyerɛ aba. Afei na maame yi bɛkyerɛ ne ba sɛ abarimaa no a ɔde no baeɛ no na nnansa yi ne ho kyere no. Abaayewa sɛ deɛ ɔntumi mmɛdi ahokyerɛ akyi oo, barima a ɔnyɛ ɔho adeɛ deɛ, wontumi mmɛdi n'akyi saa. Awuraa hwɛ na fa baabi fa w'ani fa na gyaa n'akyiridie, wɔntumi nhwɛ wo, abarimaa no, ɛsiane ne ho kyere no, bɛma ne ho kyere no sɛ deɛ mempene maame ba nwale no, maame, adeɛ a woyɛ yi, ɛyɛ, ɛyɛ, wo ba barima na yɛde redi no anka ɛbɛyɛ wo dɛ, maame, ɛnyɛ deɛ woyɛ no, bɔ mmɔden ara sɛ woyɛ maame na wo ba de barima ba fie a, gye no tom sɛ ba, ɛnkyerɛ wo ba no sɛ ɔnyegye sika wɔ barima no hɔ mmrɛ wo ni. Ɛnyɛ suban papa. Maame sɛ ɔnni adwuma yɛ a, pɛ adwuma yɛ, na adwuma nyɛ na. Nyɛ w'adwene sɛ ɔbaatan bɛdidi wo mma ho. Wode saa suban no hyɛ wo mma a, wo mma nyinaa bɛyɛ ahyɛwofoɔ, ɛfiri sɛ wɔnim sɛ wɔrekɔ aba ama wɔn maame anya bi adi. Mesrɛ wo, mpere mma wo mma nnane ahyɛwofoɔ because of sɛ deɛ wobɛdi nti. Maame, pɛ adwuma yɛ. Meka sɛ wonyɛ aberewa o, Wobɛtumi nsuo koraa de si w'apampam mu tɔn na sɛ wobɛnya bi adi a, ɛnyɛ kwaseɛbuo. Wobrɛ na adie, ɛnyɛ kwaseɛbuo. Ɛno animuonyam wɔ mu sen sɛ wobɛma wo ba abaayaa akɔdidi mmarima ho, agyegye mmarima hɔ sika de abrɛ wo adie. Maame, mesrɛ wo anidie mu, nyɛ saa adeɛ no, mfa saa adeɛ no nhyɛ wo mma koraa. Na ɛyɛ sɛ a, ɛyɛ aniwusɛm. Ɛyɛ aniwusɛm ma yɛn mmaa no nyinaa. Sɛ yɛbɛyɛ saa deɛ no, meda wo ase bebree. Na sɛ adwene no nyɛ adwuma a, nipadua no, ɔbrɛ. Meda wo ase bebree, bye bye.